Na last week yɛdi nkɔmmɔ ɛfa yɛn nua baa bi a ne kunu ɛfon ɛrenge no ɔno mpo ɔnnim sɛ sɛ na ɛyɛ massage ɛna ɛna ɛba na ɔkɔfaa yɛ na nneɛma bi a ɔhuu no wɔ fon no soɔ na n'ani anyeɛ sɔfo maame sɛ yɛ nɔɔma a nneɛma sɛ de wohu a ɛɛ na wadɔɔge koraa pɛ baabi atena ɛnkɔdi akyire koraa nkɔ nkɔwu na yɛn nua baa yi kɔhunu yɛ wɔ se asɛm no ha mbisane sɛ na wɔgye ne kunu no di Na eh dwumadie yi ma me fa seda paa ma mabadwafoɔ because yɛ pɔn yɛ yɛ sister no frɛ me ase na ɔka sɛ mama me da mo ase ma mo ma hu deɛ ɛsɛ sɛ me timi yɛ deɛ mo aka yi me ne hwee ka biom mɛ mene asɛm no na ma tena ho saa na bia na ɛbɛ sesa Me deɛ meka kyerɛ no sɛ me deɛ ɔnka nkyerɛ bɛɛma nka no sɛ deɛ wayɛ no deɛ next time ɔyɛ biem a ɛnyɛ yie ma ɔne no mmienu koraa o, me deɛ mete ho kakra wei nti na mete ho akyerɛ ɔmu sɛ sei na mekaeɛ ɔho kyerɛ sɛ ɔhu sɛ nneɛma bi wɔ ɛyɛ ya ɔho na mekaa saa bɔkɔɔ kyerɛ no ɛnti no ɛkyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛboa nipa sista no de wɔ a na wɔtete a na wɔfrɛ me no na ɛyɛ ahomete sɛm te sɛ nyame na me maame mo so na nakoma atɔ ne yam a na na yɛbɛhwɛ sɛ ɛdeɛ bɛnti Nna yɛ na yɛse mmaa no da biaa yɛgye toɔ sɛ mmarima no ɛɛkyiiti yɛn anaasɛ wɔn sisi yɛn anaasɛ wɔn bu yɛn kwasea. Ɛdeɛ bɛn nti na yɛyɛ? Ɛdeɛn na ɛkɔfa ba? Ɛdeɛ bɛn nti na barima bɛtumi afiri ne yere akyi? Ɛwɔ mu sɛ mmarima no ankasa de wɔn no ɛdɛw no asɛ Nyame rebɔ wɔn asi wɔn mu nti wɔn de ɛdɛw no deɛ ɔboa sɛ te sɛ deɛ Nanzɔf maame kaa sɛ obi wɔ hɔ koraa yɛse ɔnwale nan ne mmara kyerɛ no saa nanso ne nyinaa akyi na ɛboa. Kyerɛ sɛ amfa n'ani so ɔtumi hwehwɛ obi sa no Ɔde ne kar kɔwura gutter mu, ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛno ara sɛ yɛbɔ wura mu no, na ebi nso so a na yɛn mmaa no, nneɛma nketenkete nketenkete bi, yɛnom kasa, kwan a yɛfa so ne barima tena mpo no, ebi mma barima no nnya anigyeɛ. Barima bi wɔ hɔ a ɔha adwene. Ɛkwan bɛn so na barima a ɔha adwene no, wobɛfa so ahandle no yie ama ɔwo nso so no, w'ani atumi agye wɔ awareɛ ne ɛte aseɛ no mu. Awurade Nyankopɔn nhyira wo. Madi kan aka akyerɛ wo, me din a wofrɛ me a megye wo sɛ ɔyɛ ɔbaatan pa Mama Emilia. Dwumadie no yɛ nkuranhyɛ mmerɛ na Dwumadie no, sorry, dwumadie no yɛ asetena mu nsɛm na mede sensɛn w'adwuma dɔɔso a saa nti no ara na ɛnya aba. Momfa nkyɛ mo ate, nkuranhyɛ mmerɛfoɔ. Momfa nkyɛ, ɛnnɛ deɛ ɛnyɛ nkuranhyɛ, mesrɛ mo, ɛnnɛ yɛ aniberɛ, ɛnnɛ yɛ asetena mu nsɛm, nsɛm adokoro hɔ, nsɛm a ɛtetee hɔ na yɛde ɛsom hɔ. Me maame mo ayɛ ready wɔ fie ha sei na sei no eh, me bɔɔ mu dɛ me deɛ Hajia Hajia bɛsosɔ so because ɛnnɛ no ɔmo ba no mo kɔɔ no Hajia lai lai lai nkoa nti no me bɔɔ mu dɛ me deɛ Hajia ɛbɛsɔ so na te sɛ biribi biara atumi ayɛ kama, ɔmo sɛ bɛmfa nsɔ so, na me te a me de bɛsɔ so ama wɔn. Enti ɛnnɛ me maame prophetess wɔ fie hanom sei a ɛnyɛ asɛm ketewa nti prophetess Hajia Sarah Dunamis wɔ fie ha Hajia good evening maame wo te sɛ yàmi ado abodifo ọba abatapa ẹwurade nhyira yakopa ado ọkọ saa adeɛ no fata ɔbaa wodeɛ nya wane ame o because yɛba koraa na sɛdeɛ mo ba atare wei ne na ebi gu so duku ka ɛmfa ngu ma ɛfi nka wo yɛte awurade nyankopɔn nhyira meba kyɛ me maame sara dunamis ɛna wotee ne nka no ɔda elohim chapel elohim power chapel ano ɛwɔ kaasoa amanfurom maame ɔyɛ odiifoɔ sonko ɛnyɛ asɛm ketewa kora nti mesrɛ wo wohyia no baabia na wɔhaw amaneɛ bi da wo so a Me paa kyɛw pii na watwe ɛde afiri no Nyankopɔn nhyira wo saa na na me maame baako no ɔgyee leave na ɔsan baeɛ na ɛnɛ ne ho ayɛ fɛ yie paa nyɛ asɛm ketewa enti ɔno nso so deɛ ɔyɛ evangelist enti evangelist Hajia asɔfo maame Hajia na mede bɛka wo na gye sɛ ɛha wo ana

na yɛbɛdi nkɔmmɔ na biribiara ayɛ kama. Ɔbaatan pa me mekaa a, oh, ɛnyɛ ntorɔ. Ɔse Hajia ne din no koraa no, ɔno Tema Market hɔ yɛde ato no dada. Ah, ɔno yɛfrɛ no wɔ hɔnom. Nti me mekaa yɛ gye sɛ ɛno ara no. Maame, na mpom te sɛn? Ɔbaatan pa Awurade ne yɛ wɔ hɔ. Yɛda Yesu ase.
Yɛ ho yɛ.
Na efie ne nkwadaa no so ɛ? Oh, biribiara yɛn nyinaa yɛabɛhyia de na ne sɛ Awurade adom biribiara yɛ kama. Yɛda Yesu ase.
Yɛda Nyame ase sɛ.

Ɛyɛ Nyankopɔn adom nti na yɛtena ha sɛ yɛne yɛaka sɛ yɛda Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn, yɛda no ase. Naawɔtwe wɔde yɛatwa, bosome wɔde yɛatwa, afe yi mu wɔde yɛbɛtwa, nti na aseda akɔ de ama no. Ɛnnɛ madi kan aka abusua nkɔmmɔ a ɛm sɛ last week yɛdiiɛ ɛna ɛnnɛ yɛretoa so. Last week no yɛkasaa bebree, ɛma Asɔfo Maame koraa kyerɛɛ mu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛnnɛ yi no woyɛ ɔbaa walefoɔ a ɛnni kwan sɛ woyɛ dɛn? Wososɔ saa nsɛm no so nneɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wotu gu baabi na wutumi kɔ w'anim. Yɛn nuabaa no nso tie n'aso pa mu. Ɛyɛ a na wo ne nnipa bi sɛe hyia a, ɛyɛ a na ɛyɛ dɛ esiane sɛ obi wɔ hɔ a, yeah, obi wɔ hɔ a n'asɛm koraa no, ɔka tintintini nti kyenkyen a ɔpɛ no sei. Asɛm a ɔka kyerɛɛ me ne sɛ, Mama, deɛ moaka adu no koraa no, ɛyɛ. Na me ara na mede bi taa toɔ sɛ daadaa wɔn rebɔ adwuma no, yɛ ɔnka nim sɛ wokaa sɛ mede akyɛ wɔn na ɛstaa mo yɛ bie ho adwuma a mɛduu no wɔhu sɛ wɔhu no wɔn bɔ adwuma bɛyɛ a deɛ ne yɛtaa yɛ no bi no ha nkwadaa wɔ dan mu ha nti mentena mafira ho ntoma no ɛnti mrs bobi ɛnɛ yɛhwɛ yɛ a yɛse mmarima akyiti mmaa Ɛdeɛn na ɛbɛba? Anaasɛ ɛdeɛn na ɛma ayɛ? Ɛna da bia yɛn mmaa deɛ asɛ yɛn no yɛ complaini sɛ mmarima redi yɛn nya, mmarima retete yɛn. Ɛdeɛn ba ade na ɛyɛ sintɔ wɔ yɛn nso yɛ ho? Ɛdeɛn na ɛyɛ adeɛ a yɛyɛ a ɛma saa adeɛ no yɛntumi da bia sɛ mmaa nni anigyeɛ, mmaa no binom yɛntumi ka sɛ obiara, mmaa no binom. Nnya anigyeɛ wɔ awareɛ ase. Atiefoɔ tie. Aba Atampa meda ase na afei makyea Agya Dan na makyea me wura hɔ na me bɛ ɔde me bɛtii nkwantia baabi na me toaa so baeɛ na afei nso makyea Metima market foɔ meda wɔn nyinaa ase. Wɔ mmoa a eh Bible sɛ odifoɔ biara nni anuonyam wɔ ɔno ara ne kurom but me nuanom a me ne wɔn wɔ Tema market no deɛ kwan a wɔn de me fa so no kyerɛ sɛ eh wɔn ahu sɛ biribi pa bi wɔ me mu nti mɛtumi ayɛ biribi nti meda wɔn ase papaapa wɔ mmoa akɛseɛ a wɔn de bɔ wɔn ministry a Awurade de me reyɛ no mu. Ɔbatampa no makyea adɔfoɔ ne ahwɛfoɔ a Kwasie da biara wɔn gye berɛ na wɔn hwɛ titiriw ne wɔn a wɔn de program yi sesa wɔn abrabɔ. Awurade nkɔ so nhyira wɔn. Na afei nso wɔnkɔ so nyɛ dɛn nhwɛ na sɛ mmoa bi wɔ hɔ a wɔbɛsɔ yɛn ase na ɛbɛyɛ yie a, wɔmmra mmɛboa na dwumadie no ntumi nyɛ dɛn nkɔ n'anim. Ɔbatampa megye berɛ na asɛm a wobisaa me mama wo mmuaeɛ no. Mepɛ sɛ ɔbaa biara a ɔreware te aseɛ sɛ, ɛnkaa tete no a ne yɛn nananom ware no, ɛnyɛ ɛne nnɛ. First no, na yɛ nananom no ɛware, yɛ nananom ware no nyɛ bi ne nnɛ. Ɛnyɛ nnɛ. Ɛnyɛ nnɛ no kyerɛ sɛ ebi awareɛ no yɛasesa mu mmara anaa yɛasesa mu nneɛma a yɛde yɛ dɛn, yɛde yɛ. Awareɛ yɛ institution a Onyankopɔn ankasa na ɛyɛɛ dɛn, ɛhyehyɛɛeɛ. Nti sɛ obi pɛ sɛ ɔware a, ɔfa Awurade asɛm na ɔde ayɛ dɛn, wɔde aka no awareɛ ho na ama awareɛ no atumi ayɛ dɛn? Adi mu na ayɛ kama. Enti menkaa sɛ ɛsɛ sɛ bi a wɔaware na mmom ɛkwan a ne yɛn nananom fa so de ware ɛnnɛ no, sɛ wo se wode ɛno bɛware na woaka no saa da biara a, woanhwɛ yie a na mɛka sɛ ɛɛ, mmere sesa a, wo nso yɛ dɛn? Sesa wo ho bi. Wate ase? Nneɛma bebree ayɛ dɛn? Asesa wɔ abrabɔ yi mu. Enti sɛ nneɛma bebree asesa no, na ɛwɔ sɛ ɔwarefoɔ baa biara nso wotumi yɛ dɛn? Sesa wo ho. Wosesa wo ho sɛn? Wosesa wo wɔ suban papa mu, nneyɛɛ papa mu, ne nea yɛrekɔ. Mpanimfoɔ nso sɛ, Nea ne nam ho apa so no, ɔno na ɔyɛ deɛ bɔmmɔfoɔ.
So wate aseɛ? Enti sɛ ɛnkan no, na ebia yɛn nananom wareeɛ a, Wɔde ntoma asi wɔn akoko kɔ nsu a ɛnɛ ɛnni hɔ biom. Yɛn nananom waree first no a na anka wɔn deɛ wɔn deɛ ara ne sɛ Kwadwo papa w'aduane si si muka ase hɔ na sɛbi ebia ne kunu nso te n'aseɛ na agya onim mpo sɛ ne yere n'aduane asi muka ase efisɛ ɔmpɛ sɛ ɛdwo. Nti na wɔde akosi muka nkyɛn. Ɛnnɛ, ɛnte saa bio. Full flask aba a yɛde mmarima aduane yɛ dɛn? Ɛde gu mu. Nti na meka sɛ nneɛma bebree ayɛ dɛn? Asesa. Nti ɛwɔ sɛ mmaa te aseɛ ne ɛhunu sɛ, first no sɛbio wo koraa no nnipa dodoɔ sɛn na wɔn kunu mu wɔ car? Nnipa dodoɔ sɛn na sɛbio wɔn fie koraa yɛahyɛ hɔ tiles? Anaasɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ wɔfrɛ no sɛn? Morden House, na yɛhu sɛ atakwame dan yi ara nom na ɛwowɔ wɔ wiase yɛtetetete mu. Ɛnnɛ nso biribi ayɛ dɛn? Asesa. Mmerɛ a nneɛma resesa no, na nipa rekɔ n'anim no, na ɛwɔ sɛ yɛma awareɛ no nso yɛde toto ɛnnɛ sɛdeɛ nneɛma ɛyɛ dɛn rekɔ no, na yɛtumi yɛ dɛn kɔ no saa. Nti nea mɛka ne sɛ, sɛ wobisa me sɛ, ɛɛ adɛn nti na da biara yɛse mmarima no, redi yɛn nya, rekyiti yɛn, wɔyɛɛ sei, wɔyɛɛ sei a, sɛ onipa biara woma wo werɛ firi wo kurom hene abɛn a, wobɛyerɛ w'adwabɔ ase? Wo werɛ fi wo kurom hene abɛn a? Wo kurom hene n'abɛn a ɔhyɛn. First a ne yɛkɔ adwabɔ no, tete Nkantefoɔ no kɔyɛ wɔn ahene wei aba, ɔhene wei aba, ɔhene wei aba, kurom afoɔ wei aba, wei aba. Nti ɔhene sɔre sɛ ɔbɛkɔ bɛpepa yɛn wɔ twene a yɛka na ɔhu sɛ twene wei a yɛka yi deɛ, Ɛyɛ me kurom hene deɛ. Ɛyɛ me kurom hene twene ne yɛyɛ dɛn yɛ kan. Na wo so asɔ na ayɛ dɛ wodi akyire na ayɛ sɛ mo kɔ no no woanhwɛ yie na ɛkaa wo nko a pataku bi wɔ kwan so kɔkɔ kyere w'awe nti ɛwɔ sɛ wo kaa ho na ne wɔn a wɔn kɔ no yɛ dɛn ɛkɔ ɛyɛ bɛ ne yɛbu asekyerɛ ne sɛ nea ɛkɔ seesei no ɛnna ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn wɔn waso ɛne w'ani ɛyɛ dɛn edi akyiri mm. sɛnea ɛbɛyɛ yɛn fa wɔn yɛ dɛn enya hɔ mm-hmm. saa na abrabɔ na ɛyɛ dɛn ɛteɛ nti no sesie yɛ a yɛwɔ mu yi. Mm-hmm. Wobisa me saa asɛm no a, ɔbatampa, yɛagya nneɛma bebree agu hɔ. Awareɛ no a yɛware, Onyankopɔn kwan a ɔde hyehyɛ awareɛ no, yɛagya yɛ ato hɔ. Onyankopɔn kwan a ɔde hyehyɛ awareɛ no. Nnipa agya yɛ ato hɔ.
Ɛna yɛafa no sɛ awareɛ yɛ function. Okay.
Ɛyɛ biribi a aba so. Obiara reyɛ bi, nti ɔno nso bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ bi. Wotumi hu sɛ nnipa dodoɔ no a wɔawura awareɛ mu no, wɔnyɛɛ ready yɛ. Wɔaboa ne ho.
Deɛ wawura. Obi bɛka sɛ wɔaboa ne ho anka wayɛ ɔkɔ. Oh, ɛnyɛ sɛ wanya ntoma, anya ataaleɛ, mhm. anya mpaboa, anaasɛ wanya dwetire mhm. a wotumi de yɛ ɔbaa ho adeɛ ma no yɛ yie, ɛna ɛkyɛ sɛ waboaboa wo ho. Wote aseɛ?
Yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree wɔ asetena ne abrabɔ mu a ɔmmoa ne ho, ɔntumi nware. Ɔno ankasa, within ɔno ara ne mu no, ɔbatampa ho nim wo ho kyɛn sɛnea agya dan nim wo. Saa na me nso minim me ho kyɛn sɛnea Mister Bobby yɛ dɛn nim me. Ɔno ankasa ne mu no, onim sɛ ɔnyɛɛ ready sɛ obetumi ayɛ dɛn aware. Enti wate sɛ amanfoɔ yɛ dɛn ɛreware, nti ɔno nso. Ɔpɛ sɛ ɔnyɛ dɛn? Ɔnware bi. But ahoboa pa a onipa boa ne ho ansa na wawura awareɛ mu no, ɔnni bi. Enti sɛ ɔkɔ na ɔkɔhyia nneɛma bi a ɛne awareɛ no repempem a, na ɛyɛ ne sɛ obi rewia no, obi reha no, obi rehyɛ ne so, obi reteetee no. Enti ɛnneɛ saa adeɛ a, ma no nyɛ nea ɔpɛ, ma ɔnyɛ nea ɛbɛboa no, bɛma ɔno nso ne ho ayɛ dɛn? Atɔ no. Ɛnna sɛ wohwɛ a, seesei ankasa wiase a yɛwɔ no, ɛnokorɛ ankasa asa. ne sɛ onipa reda nsuba papa adi no, ɛno nso aka kakraa bi. Nokorɛ asa, asa, suban nso aka ketewaa bi. Suban papa a onipa reda no adi no aka ketewaa bi. Mm. Nti ɔno ankasa nim sɛ adeɛ a ɔreyɛ yi, ɛnyɛ. Nso ɔyɛ. Woka nso a, deɛ wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ no. Na ɛno no, suro na wɔnsuro Nyame, anaa boapayɔ bi na wɔn mu. Na ɔbatampa nyamesuro wɛn?
Mo. Seesei yi a yɛka sɛ nyamesuo no, ebi wɔ hɔ. Menyi asɔfoɔ mfiri mu. Ana woka asɛm bi sɛ, Ɛnnɛ yi no, eh, obi, obi nni biribi a ɛkyerɛ sɛ wei deɛ, eh, me, meka Nyame asɛm akyerɛ no na matie biara ni? Daabi.
Wote aseɛ? Me na mekaa sɛ Ghana ha yi a yɛwɔ yi, nka Ghana yɛkura hɔ sɛ ɛyɛ more peaceful than sɛnea yɛde yɛn ani yɛ dɛn ɛhu yi. Nka nyɛ ne sɛ ɔkyena wobɛte sɛ ɛsi akɔkyere wei paa rape no, eh, Eh akorɔnfoɔ gyina road side ha ɔmo ɔmo akɔkye ɔmo ɛrɔbe eh wobɛte yɛse eh obi akum nipa wei ɛhyɛ ha nka nyɛ sɛ Ghana ha mpo nka nyɛ sɛ yɛde sɛ yɛse yɛsuro Nyame ne yɛde nyamesuo yɛ adwuma. Ɛnora asɛm bi a mete yɛse ɔbaa pemfoɔ a ɔno ɔdi akyire ɛdi mɛɛma nan akyi ɛrekɔ wia nkwadaa wahu ɔbaa pemfoɔ ɔbaa pemfoɔ o. Wobɛhwɛ koraa ɛnyɛ nyinsɛn o, ɔde ntoma na ahyɛ ne yam. Wobɛhwɛ na ɛnyɛ nyinsɛn.
Wobɛhwɛ na ɛnyɛ nyinsɛn, ɔde ntoma na ayɛ dɛn ahyɛ ne yafunu mu. Adɛn nti? Ɔde kyereke wo. Ɛbɛyɛ w'adwene sɛ ɔbaa a ɔnyem deɛ, ɔntumi nnya akwadaa. Ɛyɛ strategy na wɔde bɔ korɔn no no. Nti wɔyɛ ne saa na ayɛ dɛn adaadaa w'adwen sɛ bɛyɛ ɔbɛnya wo ayɛ dɛn awia wo. Obi kora kɔbɔ korɔn na ɔkita akwadaa ketewa nsa, ebi hyɛ n'akyi na ebi kita no. Woyɛ w'adwen sɛ ɔyɛ saa nti a, wobɛhu ara na ɔde afa wo so na ɔno na ɔkɔ no. Adɛn ntia?
Aha yɛ Kristofoɔ man. Woyɛ Kristofo a, Onyankopɔn Asɛm aka akyerɛ yɛn Kyerɛw Kronkron no mu sɛ, Me Awurade, mereba ntɛm, na mekita m'akatua de brɛ onipa biara sɛnea ne nnwuma yɛ dɛn teɛ. Enti sɛ anka yɛde asɛm wei yɛ adwuma a, ka obi bi de ntoma bɛhyɛ ne yam akɔwe obi ba. Enti sɛ yɛde asɛm wei yɛ adwuma a, enti ka ɔbarima bɛhwɛ ne ne nsam dendeenden bawee, asi ne yere asom sɛ santan. Na ɔbaa no alande wɔ fam. Sɛ ɔba no so onipa so ɔde Onyankopɔn asɛm ɛyɛ adwuma a, enti nka sesa. Nka ɔbaa awalefoɔ bɛtwe ne kunu akyi mpra. Mm. Enti sɛ Onyankopɔn asɛm yɛde yɛ adwuma a, enti nka ɔbaa ɔbaa paa ɛbɛgyina ne kunu anim aka ka kyerɛ ne kunu sɛ sɛbe ɔyɛ kwasea. Mm. Ɛde ne kunu atam wɔ nipa anim. a Onyankopɔn ka kyerɛ wo sɛ ɔno bɔɔ adeɛ wie no, ɔde tumi ne anuonyam ne nhyira kɛseɛ na aka no nyinaa, ɔno nte ha no, ɔde agya bɛrima. Nti bɛrima na ɛyɛ Onyankopɔn ni hɔ a, bɔɔ so baako pɛ, meto gya ma mmarima nyinaa. Wɔn na wɔwɔ hɔ. Adɛn na ɔbaa bɛtumi aka kyerɛ ne kunu sɛ ɔyɛ kwasea? Ase mpo ɔnyɛ wo kunu, bɛrima, kwasea. Wɔka asɛm tantantan wei a yɛde akyɛ. Yɛdi Nyame asɛm so a, yɛbɛyɛ wei? Ka yɛnyɛ. Yɛn nuanom musumifoɔ nso so, kram, eh, eh, yɛyi Kristofoɔ a, musumifoɔ so na ɛyɛ dɛn? Ɛtoa so. Na wɔn deɛ, Kɔmhyɛni Kronkron Mohammed, alaikum salam, ɔno ankasa aka kyerɛ nkramofoɔ sɛ, da bi Onyankopɔn ɛbɛma owuo ɔno ankasa kora ɔbɛwu owuo na ɔde owuo no ɔbɛkum wiase nnipa nyinara na ɛyɛ ɛyɛ da ɛda ne yɛ hu ne yɛ da ɛyɛ ahomete da onipa ni baabi a ɔbɛgyina na wiase nyinaa da ne mfutuma na ɔwu ankasa mpo nyankopɔn bɛhyɛ ne sɛ wu na ɛkyerɛ sɛ atammuo da hɔ ma nipa so nipa bɛwu ɛnka mm. yɛ dɛn ɛnka ɛkyerɛ akorɔmfoɔ tɛna ɛmu mhm. 8 ɛyɛ nkramufo ɛba mm. ne sɛn Sɛ nka yɛde nya, yɛde Nkɔmhyɛni Kronkron Muhammad ne nkyerɛkyerɛ a ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn nuanom Muslims no na ɛyɛ adwuma a, nka ɛbɛba saa. Nka saa na nka ɛbɛba. Nanso ɛnte saa bio. Enti yɛmfa Bible nyɛ hwee. Koran no, mm, mm, mm, yɛmfa nyɛ hwee. Wɔn kenkan da biara. Yɛn nso Twerɛ Kronkron no, yɛnam ɛkita yɛn, ɛso yɛn, ɛhyɛ yɛn baage mu, ɛda yɛn kaa mu. baabu, yɛmfa nyɛ hwee. Enti sɛ wobisa me sɛ nneɛma a ɛma yɛfrɛ no sɛn, obi sɛ obi wia me seesei na nnipa a yɛrekɔ awareɛ no yɛmmoaboa yɛn ho yie ɛna Onyankopɔn asɛm a ɔde hyehyɛ awareɛ no yɛmfa nyɛ adwuma ɛna ɛnyɛ ho na wohyehyɛeɛ mm. gye sɛ woamfa twerɛ kronkron no amfa nante awareɛ mu a wontumi nware mm. ɔbɛrima wɔ hɔ na ɔse menwia me yere Ɛ ɛ Wɔfrɛ no sɛm aware yɛ deɛ. Yesu Kristo a yɛdi n'akyi no, ɔka kyerɛɛ yɛ sɛ, Ɔbaa baako, barima baako. Paul, ɛna no, na ɔne Efes ɛ ɛ Wɔfrɛ no sɛn? First Corinthians chapter seven, na ɔrekasa no, ɔse, Nka me deɛ, me fa mu deɛ, nka obiara yɛ te sɛ me a, nka mepɛ. Nanso honam akɔnnɔ nti, obiara nya ne so ne ne deɛn baako. Na wonni mo nipadua so tumi. Me nso so menni me deɛ so tumi, na mmom wo kunu anaa wo yere. Enti yɛnhwɛ sɛ yɛmfa yɛn ho nyɛ dɛn nkame yɛn ho yɛn ho, sɛ mpo yɛde si hɔ sɛ yɛbɛyɛ mpaebɔ a, yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛnte yɛn ho ase sɛ, Evangelist, meyɛ sɔfo. Sɛ mese mereyɛ akɔnkyen na sɛ me kunu ante m'ase a, ɛwɔ sɛ megyaa mu ma no. Bisa ho sɛ, So asɔfo yɛ de yɛ adwuma anaa? wobɛkɔ obi obi fie no na ɛfrɛ sɛ meyɛ fasting nti ɔne ɔne ne kun na ayɛ ntɔkwa bɛrima yi baabi apagya mmerɛ ni ayɛ sɛ hyerɛtɛɛ ne kunu yere sɛ daabi ɛnɛ maka sɛ meyɛ akɔnkye akɔnkye ama meyɛ ne maa mɛsɛ makɔnkye ma me wode nyame asɛm yɛ adwuma bɛyɛ wei mhm. awurade asɛm sɛ ma wo kunu nti aseɛ ma ɔyere nti aseɛ Monyɛ adwene baako sɛ mo mmienu mobɛtena ase sɛ Ɔbonsam nsɔ mo nhwɛ nti, mobɛbɔ mpaeɛ kakra. Sɛ wo kunu ante wo ase a, gyaa mu ma no. Yɛde yɛ adwuma. Ɛnnɛ, asɔfo awareɛ a ɛresɛe, deaconesses fo awareɛ a ɛresɛe, wɔn a wɔdi asɔre anim a ɛresɛe, ɛfiri sɛ yɛn yɛwɔ hɔ no, Abɔfoɔ bɛka wɔn de akyerɛ yɛn, enti yɛn, yɛkɔka yɛn adeɛ akyerɛ hwan? Enti ntɔkwa a ɛwɔ fie hɔ wɔ asɔfoɔ yere ne asɔfo maamefoɔ ntam no, ɛnyɛ asɛm ketewa o, ne nyinaa yɛ nna ntia. Ɔsɔfoɔ si ano apete, wɔsi ano apete, wɔsi ano apete, wɔkɔ program ha, wɔyɛ sei, wɔyɛ sei, wɔyɛ sei, wɔyɛ sei, ɔnnya kwan mpo na ɔne ne yere adi nkɔmmɔ ɛna mpasoguro mpo wɔn anya kwan aba mu na maame nka nkyɛn wɔ sɛ woyɛ adwuma a wonyɛ adwuma nkyɛn ayi o akɔyɛ a ɔyɛ akwadaa aketekete yɛ de ne kɔtɔ asɔre fie samuel odifoɔ samuel ɔkɔ shilo da bi ɔsan ba bɛda ne yere nkyɛn bɛbɔ nkɔmmɔ enti sɛ wo so woyɛ nyame adwuma na sɛ saa nneɛma nneɛma wei nyinaa frafra mu a ɛbɛsi dɛn na Onipa, na kyerɛ sɛ Nyame asɛm no na wode ware anaa wankasa na woyɛ dɛn, woyɛ nea wopɛ. Enti sɛ ɛba saa na ɛbɛyɛ wo sɛ obi rewia me ɛfiri sɛ w'adeɛ bi a ɛwɔ sɛ woyɛ no woanyɛ. Nyame nhyira wo. Ha, maboto, maboto. Ɛ, ɛ, kyɛ Akristofoɔ de, da bi a meka sɛ yɛde Nyamesom da yɛn ano. Yɛyɛ Kristofo, yɛyɛ Kristofo. Pa ahoɔden ne animuonyam a ɛwɔ saa Kristo din no mu no, yɛyɛ ato atwe no baabi. Ɔfo maame sɛ yɛbrɛ sukutu no, yɛde ato baabi koraa. Nyame nhyira maame. Abusua ha yɛ Amen TV so na wohwɛ me no. Ebi a wo so wohwɛ me wɔ TV two, Awurade Nyankopɔn nhyira wo. Asetena mu nsɛm dwumadie no na yɛde som no. Ma me nkɔ Prophetess so na ɔno nso so. Maame, ɛyɛ maame akasa bebree sɛ yɛse. barima bi kyiti wɔ ba a, ɛyɛ a na ɛyɛ ma mebobɔ nneɛma bebree so. Deɛ ɛyɛ me dɛ baako pa ara yɛ nyamesuro a nnipa nni. Ɛnsuro Nyame na ɛnna obi di obi bɔne. Obi de adeɛ ɛya pa ara yɛ nnipa a, ɔse ɔntee hwee. Ɔntee hwee. Na me na na meka meka m'asɛm bi sɛ, Gyasramma, w'ankasa wontumi mfa ntoo nsam, but wode ato obi nsam, ɛnna woasan aka ne nsa ato soɔ, ɛnna ɛhye no. Sɛ w'ankasa wontumi nyi nto nsam nsɛe kɛkɛ o, ba obi de ato obi nsa mu asan aka ne nsa no atare soɔ. Sɛ bifoɔ deɛ saa na ɛteɛ. Ɔboro wie a ɔse mensu. Mensu. Ɛɛ wo ho hyehye wo. Mama, wohwɛ a ɛdeɛ ba a, deɛ yɛyɛ maa no yɛ fault. Yɛde ba honam so a, ɛyɛ maa no na yɛde fault bi na ɛwɔ yɛ ho na da biara mmarima no ɛyɛ yɛ saa no. Bikɔ yɛ sister yɛ Asana no yɛkaeɛ, yɛhuu sɛ barima no, ɔse barima no Wɔgye no di bcause wɔnyɛɛ biribi ankyerɛ no ɛkyerɛ sɛ barima wei ɔtwe mpena wɔ m'akyi. But n'ani teeɛ no a ɔkɔ hunu nneɛma no na videos a ɛwɔ barima no phone so a ne yɔnko baa ebi yɛ naked ebi kyesɛ ebi nsɛm bebree Ɛwom a wɔhunuiɛ no ɛmaa n'abam bui. Nti yɛrebisa sɛ, adɛn, deɛ bɛn nti na saa nneɛma sei bɛtumi asi? Ɛma Odiyifoɔ Abatsa pa Nyankopɔn nhyira wo na me fa kɔnya ɛso ɛde kyia yɛ papa gya da nso ɛne atiefoɔ nyinaa Nyame nhyira obi biara ɛɛm hmm ɛɛ maa Nyame nhyira wo wakasa paa Nyame nhyira bebree na ɛne sɛ ɛmmerɛ a Ɔbarima, n'ani bɛtwa ɔbaa so no, ɔhunu biribi wɔ ne ho.
Ɛberɛ a barima ani bɛtwa wɔ ɔbaa so no. Ɔhunu biribi wɔ ne ho. Woahu sɛ yɛnkasa mmaa mmaa no, sɛ yɛrepɛ awareɛ no a, ɛso yɛn suban ayɛ dɛ adi. Ɛsiane sɛ yɛpɛ barima no, ɛkwan biara a ɛwɔ sɛ yɛfa so a yɛbɛnya no no, yɛbɛnya. Yɛn ahosiesie, deɛ yɛbɛyɛ, yɛn kasa, Yɛn nneyɛɛ, mmarima so no, wɔhyɛ saa nneɛma no, wɔde wɔn ani hyɛ sɛdeɛ yɛn nneyɛɛ si teɛ. Sɛ bi a masi soɔ na mepɛ barima anaasɛ manya barima bi no, m'ahosiesie no yɛ different? Ɛyɛ different.
Okay. Ɛno na barima no nso hui a ɔpɛeɛ. Mhm. Ɛna yɛn kasa, yɛn nneyɛɛ, sɛdeɛ yɛbɛbrɛ yɛn ho ase, pakyɛw sesɛn, ɛne ato ansa na yɛatoto yɛn ho din. Mm. Ɔde ɛno akyi na ɔde abɛware wo. na ɔwaree wieeɛ no so no, a kawa no abɛhyɛ ne nsa. Awo aba mu. Me yi ka yi, that moment no a wɔnya kora anya mmaa mu no, na wɔn twe mpena mu wɔden no, ɔtumi frɛ no darling. Darling na ɔfrɛɛ no. Na mmerɛ a ɔno nso, me hemaa, ɔno nso ato no din me hemaa, wɔn ma ware kama kama. Na ɛka wɔ sɛ, Saa darling no a me me mehunu yi a mede frɛ me me kunu darling no, me me tɔ gu so de frɛ no because Anaa ɛ ɛbuo ne ɛbuo ne anidie anidie a no a mede maa no no, mede maa no no. ɛwɔ sɛ megu so de saa anidie no Okay, ɛma no. ma no. Mhm. Saa anidie no, sɛ me me me me manhunu me ho sɛ m'aware awie, enti eh, After all me na meyɛ maame no, me na meyɛ ɔbaa no, ɔdɔ me, waware me, eti meyi afiri hɔ na afei ɔbɛba no yaw, yaw, okay ɛyɛ wafa no saa. Afei nneɛma bi a na meyɛ ma no, aduane a menoa de ma no, megyae ato hɔ na meyɛ biribi foforɔ. Wɔfiri kurom aba no, ɔexpɛte sɛ ɔsɛ meyɛ biribi ma no na ɔdi. Emi so mehunu sɛ w'aware mi awie mese mabrɛ ebi adwuma bi a meyɛ ɛno na m'ani wɔ so me nni time mma no bio mu ɛno no nso ɛma saa bɛma no hu sɛ ah ɛdeɛ na me yere yi yɛ yi wɔ expect sɛ waba me nhyia no kwan megyae saa adeɛ no nyinaa ɛyɛ menfa ɔdɔ nhyia no kwan bio sɛdeɛ mebaa no bia ma hage no Megyaa saa nneɛma no nyinaa yɛ. Mmarima so yɛ adeɛ bi a wɔpɛ akorɔkorɔ. Saa adeɛ no a wɔhunu, hwɛ, mama barima bi tumi ka sɛ, Ah, adɛn na woyɛ saa? Mmerɛ a mehunuu sɛdeɛ na woyɛ kyerɛ me na ɛmaa medɔɔ woɔ. Seesei asɛ woagyaagyaa nneɛma bi ne adeɛ, wonyɛ bio. Na kyesa maame ei asɛm a wo kɛn no ɛɛ ɛberɛ a yɛn nyɛ nyaa awaleɛ no bi no yɛ pɛ no ɛsono su a yɛ da nadie suban a yɛ da adie ɛna yɛ nyɛ nya bi wie so su a ɛsono ɛno so suban afoforɔ a yɛ da nadie ɛti saa suban afoforɔ no a yɛ da adie no ɛno na ɛma yɛ kununom anaasɛ mmarima a yɛne wɔn wɔ no regyae yɛn kɔ abɔnten. Na sɛ yɛrehunu. Because obi ayɛ ready wɔ abɔnten hɔ. Obi ayɛ ready wɔ abɔnten. A wɔrepɛ bie. Nyame nhyira wo. Wɔrebɔ wo kunu babe. Wo nso ɔbɛba, wonni time a worema no aduane adi yi. Ɔbaeɛ, woama kɔm rede no. Ɔkɔkaeɛ a, ɔkyerɛɛ wo sɛ seesei wo nso so wotumi yɛ aduane bi ma no yɛ yie. Yɛn nyinaa yɛabrɛ. Asɛm a ɔbaa tumi tu ma ne kunu cheek. Wokɔɔ me so, mekɔɔ mabrɛ, ɛnna na woteetee me. Enti ɛyɛ nneɛma a yɛda adi na yɛde repam yɛn kununom de kɔ abɔnten. Yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛyɛ a ɛnsɔsteni awareɛ no. Suban bi wɔ hɔ a yɛda adi a ɛpam mmarima no de wɔn kɔ abɔnten. Enti nea wobɛyɛ no na ɛma wo kunu no atena wo nan so, gu so atena fie, gu so ma n'ani aka fie. Na ɔbaeɛ no, sɛdeɛ na yɛn maame reka yi, In those days no, ɛnyɛ nnɛ bio. Ɔbarima bi bɛtumi akyerɛ wo sɛ, Mempɛ saa, mede m'adamfo no ɛbɛ fie. Ɔbaeɛ, wode ntoma atwa wo mu. Waka ara, wontie. Ɛno, ɛtumi de abufuo ayɛ dɛ ɛba. Afei na barima no koraa, afei n'adwene, Ah, ɔbaa yi, adɛn na ɔyɛ saa? Suban bɛn na ɔda adi? Afei wobɛhu sɛ na ɔdɔ no reyɛ dɛn? Ɛrekɔ nkakrankakra. Enti ɛba no saa no a, ɔbaa bi a n'ani betwa ne soɔ no, na wɔ sɛ wɔma n'adwene kɔ ne so. Esiane sɛ ɔbaa a, anigyeɛ a wo wɔn expect sɛ ɔbaa bɛhunu no, womfa saa anigyeɛ no mma no. Woma no nhunu saa anigyeɛ no. Meka yi, ɔreba wo hɔ nkanka ɛduru anadwo a, n'ani abere sɛ ɔpɛ sɛ wɔne wo yɛ biribi no, mabrɛ.

I tell you sɛ ɛwɔ hɔ to the extent sɛ ɔbɛma bi tumi ka sɛ me me yere me ne no bɛda kyesɛ ɔcharge me ansa. Oh yeah ɛnte sɛ wakyɛ sɛ mehia sika wei fa ma me ma woamfa ama me a mempene. Ɛhɛ obi bɛka sɛ ebia bɛɛma no ɛ obi a meka sɛ wɔnhwɛ no ɔnyɛ no biribia nti sɛ ɛneɛ wopɛ wobɛpɛ adwuma mu kwan deɛ sɛneɛ mema wohu wei ansa. Ɛno deɛ ɛnkɔ hɔ. Whether wɔma wo sika, wɔma wo si, wɔma wo sika, wɔma wo sika a, ɛduru that side no nko ara deɛ a, ɛno deɛ, Ɛnyɛ hɔ na akɔ ɛnyɛ hɔ, kasa ɛnyɛ nsɛm. hɔ, ɛnyɛ hɔ, Okay. ɛnyɛ hɔ.
Sɛ woamfa amma no a, ɛno na ɛma n'ani bɛkɔ sɛ ɔbɛkɔ abɔnten na wakɔ akɔpɛ bi. Na wɔkɔpɛ bi no a, tie o, adeɛ baako a ɛwɔ sɛ me, mmaa, yɛn nyinaa yɛhunu no no, adeɛ no a Nyankopɔn de ama yɛn, akosua dompo no, ɛyɛ adeɛ bi a ɛsom bo. Na w'ankasa so no, wohunu sɛdeɛ wobɛyi so ama wo kunu a, wo kunu no ani bɛgye wo ho. Nea wopɛ biara wɔde bɛma wo. Mama, me ka, ɔbarima bi tumi ka, eh, baabi na bɛtɔ yɛn anim. Ɔse, me yere, eh, ɔnyɛ hwee, nyɛ sɛ ɔda, menya ba pɛ, ɔse, yɛ na kɔe. Yɛ, wobɛyɛ a yɛ, yɛ na kɔ. Ɔnyɛ romantic.
Dabi, dabi, na ɔde n'ani ato nkyɛn. Yɛ na kɔ, mabrɛ, na wawo yɛ na wowo wie a, kɔ. soa ho. Enti sɛ woyɛ saa adeɛ wei de kyerɛ no, yɛ no kɔ. Mma barima no ani nnye wo ho. Mma n'ani nnkye wo ho.
Enti tebea no, yɛn mmaa no binom wɔ hɔ a, yɛpam mmarima no kɔ abɔnten. Yɛpam mmarima yi, bebree no, ɛyɛ yɛn course. Enti na ɛma yɛn kununom gyae yɛn kɔ abɔnten. Nanso mama, sɛ nka yɛnhunu saa adeɛ wei, nka ɔbaa biara, secret a mede ma ɔbaa biara, yɛn nyinaa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛabrabɔ, wei yɛ asetena mu nsɛm, ɛbɛboa yɛn ma yɛabrabɔ no, yɛn awareɛ no bɛkɔ so, yɛn kunu nyaa yɛn, Sɛ nka, eh, anadwo deɛ koraa a wode ama no no, sɛ nka ɛbɛyɛ mpo a wahyɛ ne tae a wɔsi wɔkɔ adwuma no, san fa ma no na ɔnkɔ. Wɔkɔ adwuma no,
san fa ma no. Wɔpie a,
I tell you, mama, ɛyɛ secret, ɛyɛ magic, n'ani wɔ fie, n'ani wɔ fie. Na ma wonim sɛ ɔbɛma bi, bɛma ɔbɛ, ɔbaa koraa etumi sɛ wɔ sɛ di so na ɔtumi kyɛ sɛ, me deɛ me me yere, ɔwɔ fie ɔde mpɛ bi a ɔde ma me o.
Mm. Na kyerɛ sɛ awareɛ no secret nketenketenkete, nneɛma nketewa bi wɔ mu a ɛwɔ sɛ nka yɛn mmaa no yɛtumi hu no. Ɛno bɛboa yɛn ma yɛn mmarima no nka wɔn ani atumi aka fie. Wɔn ani bɛka fie paa. Okay. Ma, wohu, ɛɛ, na yɛn maame reka adeɛ bi sɛ, barima, wode ma no sɛdɛn a ɛmmee no. Mhm. Na me mehunu adeɛ bi sɛ, ɛfa baabi no, wo, wobɛtumi ama no amee wo kunu. Obetumi ama no amee wo kunu. Ɛna mekyerɛ sɛ, de bɛn na ɛbɛyɛ a ɛbɛma no amee no? Wɔbisaa, Fa ma no. Wo koraa fa taataa no. Fa, mise fa taataa no. Hɛ, wɔrebɛkɔ adwuma, wadrɛse koraa, wose mehia, fa ma me ansa wakɔ. Wamee.

Wonya wo na afei na wei wokɔ a afei wobɛkyɛ saa ansa na woaba fie ansa. Maame yɛnhwɛ wei sei nhwɛ adeɛ. Obi bɛka sɛ adeɛ wei deɛ nka meyɛ ne nyinaa o. Sɛ memfa me ho nkame me kunu. Tam bi a wɔpɛ nka mede ma no. N'aduane meyɛ de ma no. Nanso bɛrima no still ɔse ɔntee hwee. Ɛno saa no mama wobɛkyerɛ mu sɛ na mete fam. Ɔbatampa nhyira nka Awurade sɛ question wei me na wode ama me. Ɔbadamma, madi kan aka akyerɛ wo sɛ m'ayɛadeɛ wei ho hwɛ mu wɔ mmarima bebree abrabɔ mu. Ɛyɛ adaeɛsoɔ mu ne Awurade home a yɛwɔ home gu me mu abere bi a mekasa a maka sɛ mebue ma no ɔma me n'asɛm nka ɛna ɔde saa ahinta wei ahintasɛm wei ɛkyɛ ɛmaa me ɛna masan yɛ nhwehwɛmu wɔ mmarima Kakra bi a me ne wɔn ahyia mu ama mahu sɛ ɛyɛ nokorɛ. Ahintasɛm a mehuiɛ no, ɛyɛ saa na ɛyɛ dɛn? Ɛteɛ. Ɛnni number of times a wode wo ho bɛma wo kunu na ɛbɛma sɛ ɔmfa w'akyi. Ɛnni wo nkwan a woyɛ ma no yɛ dɛ na ɛma wo kunu mfa w'akyi. Ɛnni wo ho asiesie a woasiesie. Ɛno nso nkyerɛ sɛ

wobebu ho atɛn wodi wo lee mu a wobebu ho atɛn mm. ebetumi de wakɔ hell ebetumi nso de wakɔ heaven mm. nti na paul sɛ me deɛ etumi baa bi o me ni mm. haw na edwere me ho deɛ bɛyɛ ayɛ sɛ me
nti yɛn yɛn ntumi nyɛ te sɛ ɔno mhm. yɛn ho yɛ yɛ dɛ na ɛnyɛ bɔne nyame de ahyɛ yɛn mu ɛyɛ adeɛ baako a nyame de kaa ho a ɛma anigye ɛma nipa anigye yɛ dɛn ewie ne pɛyɛ nti no sɛ ɔbatampa. Ɔbarima deɛ, yɛde saa n'aniwa no a ɛhunu adeɛ na ɛtene fa ne nipadua mu bɛdu n'ayaase no, yɛde abɔ no. Ɛyɛ saa na ɔteɛ. Na ansa na sɛ wobɛyɛ biribi ama no ayɛ obi fɛ, ao me wura, nti mesrɛ mmaa nyinara a Wɔn deɛ wɔn kununom abɔ akɔnnɔ asɛnnua mu, na wɔde wɔn ho ama Awurade yie no sɛ wɔnkɔ so ammrɛ wɔn ho ase mma wɔn kununom. Wɔnna fam na wɔn kununom ntiatia wɔn so. Ɛnyɛ hyɛ bɔne bi na meka kyerɛ anaasɛ mepɛ sɛ mmarima no nku wɔn, na mmom Mereka asɛm akyerɛ wɔn nnɛ. Saa na Onyankopɔn abɔ barima. Barima tumi kɔhu adeɛ, ɔnam UTC o, ɛna ɔkɔhunu sɛ obi apɔmpe ne nufu, ɔnya nka wayi ato n'anum. Bate ɔnya. Nti ɔhwɛ saa na hyɛ ne tirim. Ɔdi amirika no ɔde abɛduru fie. Ɔde bɛduru fie a. wote yɛ yie na ɔde bɛdi obi kura mpo wɔ adwuma tumi ka no na wafrɛ ne girl sɛ hyia mu hotel a hmm. na ɔne ne kɔ ɔntumi nye ne ho ɔyɛ ne ho hwɛ anyɛ dɛn ɛnyɛ yie kristo mu ahohyɛsoɔ no ɔmfa bi nyɛ dɛn ɛnka n'abrabɔ ho hmm. nka ɛno deɛ nka mɛka sɛ nka sɛbi ɔyɛ wɔ kristofoɔ mu ware nan Yɛwɔ Kristofoɔ mowale nnum. Me ankasa menim sɔfoɔ a wawale twenty ɛnnɛ mmerɛ yi seseɛ yi. Ɔwɔ hɔ seseɛ ara. Wawale twenty, twenty wives. Ɔbaa bi a ne ho yɛ fɛ wɔ n'asɔre obi a wawale no. Ɔwɔ nyanyaa no. Saa sɔfo no. Sɛ ɛnyɛ asisɛm.
Ɛyɛ asɛm a wokɔ hɔ seseɛ yi a obiara nim. Mo.
Ɔno nso so ɔse Bible no ntia. Nti ɔɔyɛ ne deɛ, ɔnkɔ so nyɛ. Ɔbɛbu ho atɛn, me nso mɛbu me deɛ ho atɛn. Nti me meka me deɛ ho atɛn. Nti nea meka ne sɛ, nka nea ɔwaree twenty no, nka ɔduru ten no, nka ɔgyinaa hɔ ara. Sɛ sɛ ɔbaa pa ara ne barima bɛda ma wɔatumi akasa a, wei deɛ ma me a, nka ɔduru ten no, nka ɛsõ no. Adɛn ntia? Kristo mu ahohyɛsoɔ ne nka ho deɛ a, wobɛtoa so. Nti obi wɔ hɔ a, ɔyɛ akwadaa na ne papa ka kyerɛ ne sɛ, me ba, meware mmienu o, na mmoa me, mhm. nti menware mmienu. Nti wobɛhu sɛ ɔnyi nyinaa no, na ɛhyɛ ne tirim. Enti sɛ ɔne obi koraa kɔtwe mpra bi a obetumi ne nipa baako mmienu mmiɛnsa bi a na wayɛ stubborn kakra na ɔne ba ɔsi hwɛ me deɛ me nwo abɔnten o hwɛ me papa hwɛ me papa nte asɛ koraa me papa ka kyerɛ me sɛ ɔwale mmienu deɛ ɔwale bi no anyɛ dɛn ammɔ nti ma me so ma me nyɛ dɛn ma me nkɔ hɔ nti wobɛhu sɛ saa nipa no wahyɛ asɛ de ahohyɛsoɔ ebi ɔno kɔ onim kristo but ne papa asɛm a ɔka kyerɛ no nti na ɔde saa ahohyɛsoɔ nkakrakra na ɔde ayɛ dɛn ɔde afra n'abrabɔ anaa ne maame bi atu no fo ne wɔfa bi aka kyerɛ no anaasɛ ebi ɔne obi atena a Wɔ onipa no yɛ mma asɛm bebree a ɛde ɔhaw bi brɛ no anaasɛ sɛ na ɔde n'ani ahu bi nti ɔse me deɛ saa nneɛma yi deɛ m'ani nyɛ dɛn m'ani nnye ho nti wobɛhu sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ koraa no a ɔse me deɛ me yɛse ayɛ a na ɔmo se berɛ a wɔadi ɔmpɛ mmaa o ho a na ɔmpɛ mmaa ɔmpɛ mmaa nkɔwale ɛyɛ deɛ wateɛ ne deɛ yɛaka akyerɛ no nea yɛde atete no no wɔde afra Adebɔ su no a ɛwɔ ne mu no na ɛbɛtumi ayɛ dɛ ɔmanegye ne ho. So wate aseɛ? Nti no, sɛ obi tumi manegye ne ho, ebi a ɔyɛ Muslimni koraa, Nkɔmhyɛni Kronkron Muhammad akyerɛkyerɛ sɛ wobɛtumi aware nnan. Nea ɛdi kan no, wo maame ne wo papa, Muslim mmara mu no, wo maame ne wo papa na wɔnya hunu sɛ w'akɔnnɔ ahyɛ aseɛ, 20 going, ɛrekɔ no a, na kyerɛ sɛ wɔahu sɛ woayɛ barima. Woanhwɛ yie a, wobɛhyɛ ase sɛ wobɛbɔ adwaman. Nkɔmhyɛni Nkonkwo Muhammad nkyerɛkyerɛ nkyerɛ sɛ yɛmmɔ adwaman. Enti nyɛ saa. Deɛ wowɔ bio wonni bio. Wo maame ne wo papa ankasa bɛgyina mu. Yɛahwehwɛ ɔbaa ama wo ne aware. Yɛayɛ ne ho adeɛ biribiara na yɛde no ama wo. Gye menkɔbɔ adwaman na yɛde no ama wo. Nkɔmhyɛni Nkonkwo Muhammad nhyira nka no, wayɛ adeɛ paa na yɛde no ama wo. Yɛde no maa owieeɛ no, ɛnna ɔno ankasa san se, Ebia na nea wo maame fa maa wo no, ebia wompɛɛ no, efisɛ ɛno nyɛ wo choice. Enti ɛnneɛ wowɔ chance mmiɛnsa. Enti fa tuntum baako, fa kɔkɔɔ baako ka ho, wowie a fa obolobo. Ebia ne nea ɛware no maa wo no yɛ kyengelenge, nti na wafa obolobo de no ayɛ dɛn? Nya ka ho. Ebi nso a nea ɛdi kan ware maa wo no yɛ kyengelen ɛɛ obolobo nti na ɔde kyengelenge baako ayɛ dɛn aka ho nti mmaa su a ɛwɔ wiase bia wayɛ dɛn wanya bi bisa ho sɛ so nkramofoɔ ɔmo ntwe mpena anaa ɔmo twe mpena papa mmea mabua nti ɛnyɛ sɛ. Wo ne wo kunu da yie anaa wo nyinaa nna yie na ɛma sɛ ɔnyɛ dɛ ɔmfa w'akyi. So nnipa no de ahohyɛsoɔ yɛ wɔn Kramoni bi a ɔse me deɛ baako pɛ na mɛware. Adɛn ntia? Mmara da ho a Nkɔmhyɛni Kronkron Muhammad de too ho sɛ, sɛ wontumi nware na wonnɔ wɔn nyinaa pɛ anaasɛ wontumi nhwɛ wɔn a, mɛnyɛ dɛn? Mɛnware nnan. Nti obi se me makari me ho ahwɛ Mede ahohyɛso afra m'abrabɔ. Migyina Koran mmara so sɛ, Me deɛ, mintumi nnɔ mmaa nnan mmom. Baako pɛ na metumi adɔ no. Enti me deɛ, mɛyɛ dɛn? Mɛware baako pɛ. Enti ne yere baako saa ara, owu a, sɛbi o, sɛ owuo bɛfa no a, ɔbɛsan aware foforɔ. But onwui a, ɔnware obiara. Mahu Nkramofoɔ bebree, wɔn yerenom yɛ baako. Wote aseɛ? Ɛno nti, ɛnkyerɛ sɛ sɛbi ɔno deɛ sɛbe ɛɛ, ɛɛ, n'ani so nni adeɛ nti na ɔmpɛ sɛ ɔfa bi ka ho. Ɛyɛ eh, ɔno na ama ne ho kwan. Ɔno na ama ne ho kwan. Wate ase nti nipa ma ne ho kwan sɛ sei na mepɛ sɛ meyɛ de me live me life. Wobɛtumi ayɛ. Wobɛtumi ayɛ. Nti sɛ obi mfa nhyɛ ne tirim sɛ ɔpɛ sɛ na mmaa no bi nso yɛ ma wɔn kununom a nka Nyame ayɛ wɔn adom a wɔabɔ wɔn adwene pɔ sɛ Wɔn nyɛ basabasa no, mmaa bi suban ma wɔn kununom pam wɔn si abɔnten. Ɛyɛ fasuo ma me, fasuo ma me, wate? Ɛnɛ sɛ wate bi, yɛse mo suban, yɛn, yɛ suban, me nyim ho mfiri mu, yɛn yɛ suban ne binom no ma yɛ kununom no wɔn te si abɔnten. Hɛ adamfoɔ baako pɛ bi a wakɔ akɔfa no, wo kunu se wɔmpɛ, wo se wo best friend no nti, nyɛ adeɛ a wobɛtumi no agyae. Wobɛtumi no atwa saa adamfoɔ no mu. Nti bɛɛma yi ɔyɛ ne ho sɛ ɔnkasa, ɔde n'ani hwɛ wo fee. Nti ohu sɛ wontie n'asɛm nti ɔte se abɔnten a ɔnna ɛsen no. Abusua nkyɛ yɛbɛbie yɛ phone line no atom, mo mmie mma me koraa, wode mue phone line no ntom ma me na menkɔ me maame so na yɛni nkɔmmɔ, ebi ba a na yɛafa. Mama, eh, mama asɛm a ɔka twa ato wei. Ɛyɛ me dɛ paa sɛ mmaa no bi suban no a yɛkura mu no nti no mama se ɛnyɛ w'ahosiesie na ɛnyɛ mmaa dodoɔ a wɔbɛnya. Ɛyɛ su a ɛwɔ mmarima mu. Nti sɛ woanhu no saa na wo nso so woamfa w'ahobraseɛ ne wo nimdeɛ kakra a wowɔ antaa awareɛ no akyi a, woyɛ dɛn? Barima no bɛkɔ abɔntene. Ɔbɛkɔ abɔntene. Yɛ ɛne sɛ ɔbaa adeɛ mmienu wei na mmarima hia paa. Sɛ

yɛn kununom no, wɔbɛfiri yɛn nsa. Hwɛ, adeɛ baako a meka ne sɛ, mmarima yɛ nnipa bi a wɔpɛ akorɔkorɔ. Sɛ wohunu how to handle your husband a, ɛbɛyɛ den sɛ wo kunu bɛgya wo. Marriage counsellor bɛn na ɛsɛ sɛ monhyehyɛ da, na ada a wobɛhyɛ da no mekɔɔ no a, ebi koraa da a ɛdeɛ no kora na meyare.

Yɛn nua mo maa mo me ɛnyɛ steady yɛn twa steady paa yɛ ka ho bi na yɛ pam yɛ kunu mo kɔ abɔnten na ɛnyɛ saa mo bɛ ma asɔfoɔ foɔ no abrɛ hello. Hello, Bajo, good evening. Hello.
Bajo, good evening. Oh. Good evening, Ohene.
Wo din ne baabi a kasa firi? Me kasa firi adwuma ko. Yo, adwuma ko. Yo, me nua bɛɛ mama ne soma me metie o. Yoo eh mo program mo yɛ no m'ani agye ho paa Yɛda ase. na nyame nhyira mo sɛ mo yɛ saa program ate saa. Amen.
Me wɔ saa program yi bebree me wɔ bɛyɛ thirty eight to thirty nine years. Wo wɔ thirty Na nine years. me patrɔ an Mhm. sisi a me ne wo kasa yi me program a me wɔ mu paa na mo ka ho asɛm me tune me radio eh TV na me de akɔto hɔ nom me wife me kɔ ne nkyɛn a ɔka kyerɛ me sɛ

Ka kyerɛ no sɛ wo na woware no na ɔno nso waa wo. Woatɔ ahweneɛ agu w'ase nti wosuro. Fi ahweneɛ no gu baabi na gye bi agya na yɛnkɔ na ɔnya nsɛmunu na ɔdi ofie hɔ. Me deɛ bɛma me tie o.
Mama no adi wo so saa deɛ woa dɛn?
Masa woyɛ tire o. Enti woyɛ ɔba. Yɛwɔ ade ofie hɔ. W'ani nna hɔ.

suban nti na ɛma mmarima no bi wɔ hɔ a wɔyɛ dɛn? Wɔkɔ abɔnten no. Hyɛ no nso sɛ madi kan aka sɛ Awurade asɛm se, Ɔbaa biara nni nipadua so tumi, gye sɛ ne kunu. Barima nso, wonni wo nipadua so tumi, agye sɛ wo yere. Enti yɛnhyɛ no nso sɛ awareɛ mu no, ɛnna yɛ Adeɛ a ɛdi akote kɛseɛ pa ara wɔ mu. Barima bi wɔ hɔ a, sɛbio, nneɛma mmienu a Ɔsɔfo Maame kaeɛ sɛ aduane, fam deɛ, ne soro deɛ no, woamma no aduane, barima deɛ, ka, aduane yɛ kɔneɛ ma, ɛyɛ a na ɛho hia no. Na deɛ ɛkɔ aseɛ no ho hia no pa ara, ɛfiri sɛ, aseɛ deɛ no deɛ, Nea ɛtɔn no abɔnten no, ɛno ayɛ a na amanfoɔ nyinaa didi mu dodo. Nti ne mmarima dodoɔ no a wɔn ani da hɔ no, wɔntaa mpɛ ɛno. But abɔnten bi wɔ hɔ a aduanedi a yɛtɔ di no, obi tumi kɔtena restaurant baabi a ɛhɔ yɛ kama, wɔayɛ aduane no kama, wopɛ African food o, dɛn o, nea wopɛ biara, kontommire ne ngo a ɔde yɛ a wobɛyɛ dɛn? Wobɛnya. Nti nka ɛkaa nea ɔno nko, ɔbarima bi koraa yɛatete ne se sɛ ɔbaa, Ɔno a ɔwura ne kitchen a, aduane bi a ɔpɛ biara ɔno ara tumi yɛ dɛn? Ɛyɛ di. Nanso ɔntumi ne ne ho nna ma no nyɛ yie. Enti mma nhyɛ no nso sɛ ɛberɛ nni hɔ. Sɛ bere wɔ hɔ a, anka yɛbɛka akyerɛ mmaa nyinaa sɛ, da mu a wo kunu ba wo nkyɛn a, woma ne wo nna. Wo kunu ba wo nkyɛn a, woma ne wo nna. Na mmarima no yɛ masturbating, sɛ wɔn a wɔtwetwe wɔn ho ma wɔn ho sɔre no, ɛmmoa mmarima no, ɛbɛma ne barima no awu along the line, ɔnyiiɛ. Bisa dɔkta biara. Nti ɔbaa biara nhyɛ ne nso sɛ yɛkeka fuo a yɛkeka mada mpan. Sɛ wo yere wo kunu ba wo nkyɛn mempene, wo kunu ba wo nkyɛn mempene, wo kunu ba wo nkyɛn mempene. Ebia ɔno nso ahohyɛsoɔ nti ɔyɛ sɔfo, ɔyɛ elder, ɔyɛ deacon, ɔbu ne ho, ɔsuro Nyame nti ɔso ɔnyɛ dɛn, ɔnyɛ basabasa. Na sɛ afei adeɛ yɛ asɔre ɔyɛ no hwee yie nti ɛyɛ dɛn a Gye sɛ ɔtwetwe ma nneɛma yɛ dɛ pii a wommoa no. Ne bɛmma bɛwu along the line a ɔnyiiɛ anaasɛ awu mpo a ahoɔden a ɛwɔ mu a ɛwɔ sɛ ɔtumi de yɛ adwuma no ntumi nyɛ dɛn nyɛ saa. Enti yɛsrɛ mmaa sɛ wɔnte wɔn kununom ase saa mpa so nkɔmmɔ no a ɛde ntɔkwa ne sekanteɛ ne nsɛm ba wɔ dan mu no. Yɛsrɛ sɛ mmaa nte mmarima ase na wɔnhu sɛ saa na Onyankopɔn bɔɔ adeɛ no, wabɔ wɔn. Enti nkɔhyehyɛ berɛ fa ma wo kunu sɛ, ya, mabrɛ nti ɛbɛda nnɛ. Yɛbɛyɛ sei, yɛbɛyɛ sei. Onyame asɛm mu no, ɛnim wo ne wo nipadua so tumi, na mmom wo kunu. Na wɔn yɛ mmaa nhyɛ ne so sɛ yɛmfa obuo ne nidie mma mmarima, ne mmarima nso wɔn anya yerenom a wɔyɛ yerenom papa no, wɔn nso wɔmfa nidie ne yɛn ntena, ɛfiri sɛ yɛne abɔdeɛ a yɛmmrɛ.